L-għaliex, is-suġġett li ħaddiskutu llum l-arti, suġġett li li li persona li interessana ħafna. Maħna, Darin Tanti, kif ukoll Raffaella Zammit, grazzi li qegħdin maħna. Ma nistgħux indiskutu topic bħal da jekk ma jkunx hemm artist rinomat u anke lettur fl-arti bħal Derin Tanti u anke Raffaella li tant tagħmel xogħol grazzi għall-Fondazzjoni Gabriel Caruana u tgħin ħafna l-komunità u anke t-tfal jesprimu u jersqu aktar lejn l-arti. Il-mistoqsija li ħa niddiskutu llum, għaliex l-arti f'ħajjitna? Wow, għaliex l-arti f'ħajjitna? U x'inhi arti? X'nifhmu bi arti? Ħanibdew minn hemm. Hmm. Naħseb l-ewwel toġiba li forsi nista' nofri ma l-ewwel għax l-arti hija inevitabbli. Tili l-aħwa xi toġiba dik. Hija inevitabbli bħal mija inevitabbli fil-ħajja tal-bniedem li tesprimi ruħek, li titkellem, li tieħu n-nifs kultant. Naħseb dik hija waħda mill-ewwel risponsi li nista' nagħti b'mod immedjat. Ovvjament hemm ħafna x'telabora ta' ġifieri, imma jisu bħala starting point. X'taħseb inti? Naħseb eh, le, inevitabbli fil-każ tiegħi naħseb hija xi ħaġa li dejjem kbirt magħha. Għalhekk inħossha li vera inevitabbli. U għan-nies li ma li forsi ma kellhomx dik l-opportunità, xorta waħda hija inevitabbli għax kulħadd huwa b'xi mod jew ieħor kreattiv. Jekk hux il-mod ta' kif nilbsu li hija xi ħaġa li nesprimu ruħna biha jew il-mod ta' kif it-tfal jilagħbu, il-mod il-kurżità li għandna u l-mod ta' kif nistgħu nesprimu ruħna. Naħseb jien apparti nesprimu ruħna anke x'hemm madwarna. Jiġifieri jekk għandi mobile hemm xi tip ta' arti bħala background. Żgur. Jekk jiena qiegħed ma' sħabi u qed naraw film Naħseb jiena hija arti wkoll, korreġuni fejn sejjer żball. Eh, naħseb jiena, ara, skont kif x'nifhmu l-kelma arti, ma nistgħu nibdew billi nagħmlu naqa' definizzjoni. Hawnhekk naħseb għal dan l-episodju ħanużaw il-sens tal-art, il-kelma definizzjoni tal-art fis-sens wiesa. Għax naħseb li tajjeb nanka nibdew ukoll hekk mhux tajjeb li nifirdu l-arti viżiva, l-arti performattiva. Ifhem, naħseb kollha huma parti mill-istess familja u għal-mod kif nespremuhom li huwa differenti. Eħe, fis-sen, mela, jiena personalment ma tantx inħobb ehm, definizzjonijiet ehm, meta naslu, meta nitkellmu fuq l-arti. Ehm, għax dejjem hemm xi tip ta' jew xi tip ta' innovazzjoni u hemm il-bidla fl-arti. Allura speċi li li jkun hemm definition personalment inħossha li tillimita. Imma jekk kieku kelli nagħmel xi tip ta' definizzjoni naqbel ma' Darren li tkun wiesgħa mhux ħażin għax nara jissa meta bl-Inglis umbrella term, kollok umbrella, kollok ħafna ħafna definizzjonijiet differenti. Ġifiri naħseb jien minna ħatijaj il-pratika soċjali hija arti għalija li semmejt l-ambjent ta' madwarna, li mmur nimxi fin-natura jew fl-urban bil-ħsieb tal-arti, għalija dik hija definizzjoni ta' prattika artistika. Qisu d-definizzjoni li qed tagħti inti li hija Eżatt, hija aktar miftuħa. Għax ovvjament l-arti hija magħmula minn ħafna ehm, elementi varjati. Ehm, dik hija waħda mill-ikbar mistoqsijiet. Meta mhm. niġu fil-filosofija tal-arti hemm tliet mistoqsijiet kbar. L-ewwel waħda hija x'inhi l-arti, l-oħra hija l-arti qatt tistax tkun morali jew immorali, U mistoqsija oħra hija l-ġudizzju tal-arti fuq livell estetiku x'inhu s-sabiħ mhm. u x'inhu l-ikrah. Issa, meta nitlu fil-mistoqsija what is art, x'inhi hija din l-imbierka arti, il-bibin infetħu beraħ kif qed tgħid sewa Raffaella għaliex id-definizzjoni tradizzjonali ta' dak li kien mifhum bħala arti, jiġifieri kriterji u kanon istabiliti li ħafna drabi kienu jkunu mibnijin fuq il-rappreżentattiv, il-figurattiv, dak li hu sabiħ sewwa, li xort għadhom preżenti llum il-ġurnata, Minħabba raġunijiet storiċi, kulturali, li għaddiet minnhom id-dinja u kif ukoll id-dinja artistika, dawn il-boundaries infetħu. Sewwa, ġifieri m'għax fadlilna biss l-arti li trid tkun magħmula bilfors, ejja ngħidu, fuq tila, biż-żebgħa, bil-pinsell, imma mixja llum il-ġurnata b'dik l-intenzjoni artistika tista' wkoll titqies bħala forma ta' prattika artistika, Il għaliex, il għaliex kien hemm ħassieba u kien hemm artisti illi ċċellenġjaw l-establishment, l-istatus quo artistiku u ftaħna din id-definizzjoni u tiġi definizzjoni wiesgħa li tilqa' prattiċi differenti li jagħmel l-arti daqshekk illum il-ġurnata inklussiva u demokratika u daqshekk eċitanti. Il għaliex dak li qabel jista' jkun bniedem kien jikkunsidrah assurd u ma jappartenjanix għad-dinja tal-art illum il-ġurnata bil-mindset ġifieri adegwat, anki b'ċertu edukazzjoni u b'ċertu riċerka, tista' tapprezza affarijiet f'dak id-domain li qabel ma kienx jiġi apprezzat. Ġifieri Darren ma taħsibx li jista' jkun hemm li vera hemm marti li assurda? Eh, mela, Fis-sens. da żgur. Jien ank- anka ċertu jkun hemm naf li forsi mm, nis li artistiċi mhux ħajaqblu- ma jaqblu miegħi, imma ġieli jkun hemm ċertu biċċiet ta' arti li jiena ma nsib l-ebda sens artistiku jiena personali fihom ma tieni l-ebda feeling għax jien wara kollox naħseb li l-arti dik, dik kollox il- il-feeling dak li qed inħoss jien li qed nara dik il-biċċa xogħol issa hi x'inhi. Ġifieri Hemmhekk nara l- l- l-oġġett artistiku. Imma forsi din anke jekk dak li jkun jipprova jivvaluta Il-prezz tagħha tkun redikolu l-prezza sempliċement għax għamela dak il-persuna. Mhm. Li mhm. ma rajt lebda lebda sforz biex saret. Ma diġa daħal veri bil li waslu ekonomiku. U dak li nixtieq li. Suq tal-arti animal differenti mill-arti nifisa. Nixtieq li diskutu ukoll, fis-sens anka l-artist, jew l-qed jisajjaħ li l-artist qed tagħmel differenza biex l-arti apprezzata aktar inqas. jew qed nagħtuha valur differenti sempliċement mm. għall-artist mhux għax qed ittik l-arti nnifisha, l-biċċa xogħol tal-arti nnifisha. Mela. Mela, mela, nibdew mill-xismu. Mela, l-arti. U d-definizzjoni tal-arti. U l-arti, irid ikun hemm artist jew ma jridx ikun hemm artist, irid ikun hemm udjenza jew ma jridx ikun hemm udjenza, irid ikun hemm xi ħadd li jipparteċipa jew xi ħadd li ma jipparteċipax. L-arti trid bilfors tinbiegħ biex tkun arti jew ma tista' tibqa' magħluqa xi mkien. Jista' biċċa xogħol tkun xi ħaġa fiżika jew xi ħaġa intanġibbli. jew esperjenza. Għalija l-arti kif diġà qed semmejt il-mixi hija prattika artistika li nista' nagħmel waħdi jew ma' grupp li qed nagħmel ġo postijiet differenti jekk hux f'qalb in-natura jew inkella fl-urban. Ġifieri hemm. Ġifieri qegħdin naqblu li l-arti hija Idea wiesa' ħafna. Tajjeb, issa jekk naħsbu ftit għaliex l-arti f'ħajjitna, għaliex fiha għandna bżonn jew forsi m'għandniex bżonn l-arti f'ħajjitna. Jiena hawnhekk eżempju għandi riċerka tal-World Trade Organization li tajt li għamlet reviżjoni skopika tal-riċerka, jiġifieri għamlet riċerka tar-riċerki biex biex impoġġuha b'mod ehm, sempliċi li enfasizzat il-benefiċċji diretti u indiretti tal-arti fil-prevenzjoni u promozzjoni tal-arti Saħħa mentali u fiżika. Ġifieri hawnhekk il-World Health Organization l-ikbar organizzazzjoni ta' saħħa qed tgħidilna li l-arti f'ħajjitna hija importanti għax ħatejn is-saħħa mentali, s-saħħa fiżika. Kif ħatejn is-saħħa mm. mentali u s-saħħa fiżika? Mela, Dak huwa konsegwenza tal-prattika tal-arti. Ġifieri, eh, l-arti tista' tgħix għalija vakum. Vakum, ġifieri, ma tantx huwa vakum. Eh, din ħobb ngħidha dil-frażi, l-arti hija dwar il-ħajja. Sewwa. Allura, meta ovvjament l-argumenti li nitkellmu fid-dinja tal-arti huma eh, l-argumenti dwar il-ħajja, dwar l-eżistenza tagħna, dwar dak li hemm madwarna. Ehm, għalhekk hija diffiċli titkellem bl-arti fl-arti fuq l-arti ġo vakum, għax hija ineżistenti, hemm il-kuntest soċjali u storiku u kulturali li wieħed irid jikkunsidra. Naħseb dan il-punt li għadek kemm qajjim huwa importanti li għaliex jixħed dawl fuq l-arti li forsi ninjoraw. L-arti hija dak Se tgħiduli x'tkun qed inkun romantiku żżejjed ta', imma naħseb jiena l-arti huwa dak li vera jiddistingwina minn annimali oħrajn. Ngħidlek qas it-teknoloġija ma tiddistingwina daqshekk mill-bqija tal-gruppi tal-annimali li hawn fuq din id-dinja għaliex? Il-għalixxa dina b'ġebla tkissirha coconut Issib għasafar illi kapaċi jużaw branches, twigs biex eh, jibnu d-dar. Jibnu d-dar biex iġifieri dawk huma kollha elementi ehm, teknoloġiċi iżda għadni qatt ma rajt ehm, annimal b'mod spontanju jagħmel xi forma ta' arti fġieħ l-art innifisha bħala espressjoni fija nnifisha. tara n-nemal li mhm. per eżempju jagħmlu xi zifna partikolari, imma hemm intenzjoni immedjata, l-intenzjoni għal mod tal-kelma li tipprokreja. Mhm. Imma l-arti fija nifisa eh, bil-mod kif nifmu aħna, tista' tkun espressjoni fġieħ l-espressjoni fija nifisa. Ġi l-asfur ma jkantax biex kanta għax qed jgħaddi messaġġ. Eh, nassumi jimmen ixa biologist imma naħseb illi hemm hemm raġuni evoluzzjonarja għalfej l-asfurkanta b'tali mod, hemm dera estetika kif qegħdin ngħidu ma għandha funzjoni, l-funzjonalità. Kwadru jista' ma jkollu l-ebda funzjoni ħlief li jeżisti. Li hija hija riflessjoni importanti. Sa dik naħseb li ehm, dik ir-riflessjoni tgħid xi ħaġa fuqna bħala bnedmin. Eh, żajna l-ewwel analoġija tal-arti bħala lingwa. Ehm, il-poeżija hija tant speċjali il għaliex ehm, hija eh, Sabotaġġ tal-lingwa konvenzjonali. Sabotaġġ f'sens sabiħ. Il-metafora kif topera ma toperax bil-mod kif aħna nitkellmu ta' kuljum. Ma titkellimx bil-metafori biex tikkomunika, issibha diffiċli. Jkun hemm ħafna interpretazzjoni u taf ma tasalx fejn għandek tasal. Imma s-sabiħ tal-metafora huwa proprju dak, biex tesprimi xi ħaġa straordinarja, bħal huma l-emozzjonijiet, li l-lingwa konvenzjonali forsi mhux kapaċi twassal, għandek bżonn tuża l-lingwa li hija straordinarja, li hija l-metafora. Fil-kastana l-art hija dik il-lingwa straordinarja li kapaċi tesprimi profonditajiet li huma spiritwali, intellettwali, emozzjonali li l-lingwa konvenzjonali, lingwa viżiva konvenzjonali, mhux kapaċi twassal. Iżda bl-arti, bil-metafora, bil-manipulazzjoni tal-għodda viżiva, sewwa letterarja, mużikali, kapaċi tidħol f'ċertu profondità li tiskopri aktar lilek innifsek, il-fond tiegħek innifsek. U xi ħaġa fuq dan l-aspett naħseb meta tkun qed taħdem man-nies bl-arti. Kif qed jgħid Darren, ċertu affarijiet jistgħu jkunu diffiċli biex tesprimihom. Jew pereżempju tkun qed taħdem ma' gruppi varjati, pereżempju ma' tfal. Mhm. li forsi l-lingwa mhijiex daqshekk żviluppata, l-ħsieb mhux daqshekk żviluppat biex tkun tista' jittrażmettuh b'ċertu b'ċertu lingwa. Imma jekk tikkomunika tramite l-arti tista' toħroġ ċertu affarijiet li forsi jekk tmur tkellem lil grupp ta' tfal ma, ma jkunux daqshekk immedjati, ma jkunux ehm, ma toħroġ mill-ewwel. Eh, per eżempju, kif kifet naħdem, naħdem ħafna bil-mixi, bil-pratika soċjali, u kelli esperjenzi fejn nkun edha fi gruppi u b'xi mod jew ieħor l-arti, l-użu tal-arti toħroġ ċertu ċertu affarijiet li kieku ma nagħtux kashom. Bħal pereżempju meta nkunu fil-postijiet pubbliċi pereżempju kif inħossuna safe fil-postijiet pubbliċi. Kelli esperjenza ma' grupp ta' tfal fejn bħala adulti aħna l-ewwel ħaġa li naħsbu hija physical boundaries, physical infrastructure. It-tfal tajt tfal u adulti tajthom biċċa tafal u staqsejthom how do you feel safe in public space. U It-tfal, kien hemm xi tfal qalu qabdu t-tafal u qabdu impression ta' idejn ommhom jew l-aħwa tagħhom. U għalihom that means safety. Li kieku probabbilment, mhux probabbilment għax kont qed nitkellem magħhom qabel, din dan il-fatt ma ħareġx meta kont qed nitkellem magħhom, la mal-ġenituri. Ħareġ tramite l-arti hemmhekk, jiġifieri qbadna biċċa tafal u ħadna saqsejt daw il-ġenituri u tfal tagħhom meta tkun fuq il-bankina, meta tkun f'post pubbliku kif mhm. tħossok sejf. Mhm. Tajtom it-tafal kollhom jaġnu xi ħaġa li għalihom Eżatt, jien saqsejtom, ġifiri morna mixja u saqsejtom biex jihdu impression jew inkella jagħmlu skultura żgħira. U b'mod naturali mhux b'ħafna ħsieb, mm. da xi ħaġa immedjata, qabdu qabdu dejn ommhom u ħadu imprint tagħha. U dika turina kif ċertu affarijiet we take them for granted, laqas mm. nikkonsidrawhom. Jisu razzjonal ma ma wasalx hemm, però meta inti ingaġġajt forsi iktar l-emozzjoni, għax nemmen jina bil-kreativita qed ingaġġa iktar jisu s-subkonxju u l-emozzjoni qed nifhem sew, mhm. hemmhekk moħħhom mar għall-kannessjoni mal-id ta' ommhom li forsi s-soltu mdorrijin meta ommhom tħoss li ġejja karozza jew hemm xi tip ta' periklu, taqbadhom minn idejhom. Allura huma dik ittihom dik is-safety qed nifhmek sew? Eżatt. Ekku. U naħseb dik hija għalija l-arti fil-ħajja ta' kuljum. Hija apparti li qed nesprimu ruħna jew jew qed napprezzaw l-estetika, hija wkoll metodu ta' kif aħna jisek we map out our lives. Infatti, hemm riċerka ta' Smithson li tajt terapija ta' arti ġiet użata b'mod wiesa biex ittejjeb is-saħħa mentali u l-benesseri għax tippermetti l-individwi jesprimu lilhom infushom mingħajr kliem. Ġifieri aħna nafu li anke fit-terapija hemm dik li terapija tal-arti ma mhux biss għax fil-verità f'ħafna mit-terapija tintuża l-arti b'mod differenti jekk hux kitba, jekk hux reċtar, jekk hux tpinġija. U hemmhekk naraw li toħroġ ċertu emozzjoni kif qed tajt inti, ġvidi riċerka taqbel ma li qed tajt inti, li forsi kieku isibuha diffiċli artikolaw dak l-emozzjonijiet. Anka minħabba naħseb jiena li meta jgħat nitkellem, Qed ningaġġa moħħi. Allura jekk jiena m'għandix il-vokabolarju biex nitngħid dak li qed inħoss bħalma beda jtajjeb ħafna dejjem l-ewwel, jekk jiena tajtni biex impinġi jew tajtni mod kif nesprimi ruħi b'mod iktar ehm, kreattiv li naħseb jiena ma talmuni intom meta bniedem qed ikun kreattiv qed jisu jidħol iktar fis-subkonxju tiegħu, hemmhekk iktar faċli nsibu mod ieħor mhm. kif ehm, nesprimu dak li qed inħossu anke jekk moħħna għadu m'għandu qed inħossuha. Iva, 100%. Ehm, naħseb ħafna artisti jagħmlu għadik. Ehm, eh, kollok toqla jkollok ħsieb ma tkunx tista' toħorġu imma b'mod konkret, b'mod razzjonali, iżda int u taħdem jibdew ħerġin affarijiet li tibda tistrieħ, tipproduċi xi ħaġa, qas ikollok possibilment qas ikollok sens ta' dak il-ħin immedjat xi tkun għamilt, jgħaddi ftit ta' żmien U tibda tara ċertu affarijiet. Freud kien kien iħobb janalizzhom dawn l-affarijiet bil-psikoanaliżi, speċta l-kritika għal Freud kienet li forsi kien it-terapit ħoloq wisq terapija tal-art, ġifieri tfittex ħafna dak ngħidulu il-hidden texts, il-hidden agendas ġo kwadru. Però huwa minnu. Daf kollox kien hekk Freud. Eh? Daf kollox. Anka fuq ommu għamil. Gaz dawn fuq kollox. Ħabba l-ommu għat jeżamina. Eżatt. Imma huwa punt sabiħ li ġo kwadru tibda tara narrattivi illi kemm l-artisti nifsu ma jkunx possibilment konxu tagħhom u anki jafu jkunu din jirriflettu kuxjenza aktar kbira, kuxjenza ta' poplu, ta' nazzjon, ta' kultura, l-enerġiji li jkunu għaddej. Malura jiena, jekk għandi it-tfal u ħadthom jaraw esibizzjoni. Mhm. Għalfejn għandi noħodhom jaraw esibizzjoni ġviri jisu l-emozjoni ta' ħattijħor, mux jek jisan din najdu, ġviri jek jena mort nar ehm, esibizzjoni, eh. kif qed jibbenefikaw u li u jena eh. meta mor naraw daw l-inkwatri li saru minn daw l-emozjonijiet? Ara, ħanajdlek, ehm, dan dinja mistoqsija importanti ħafna eh, Mhix daqshekk faċli li twieġeb. Ħanżid xi ħaġa oħra taħseb li kulħadd ħajħu l-istess emozzjoni mill-istess biċċa xogħol. Jien għal dik kont ħanasel. Di bħal meta fl-eżamijiet tal-letteratura, ituk biċċa poeżija, eh, tekst, jgħidulek x'taħseb Jew x'ried ifisser l-awtur biha? X'ried ifisser il-poeta biha? Aktarx qas il-poeta ma jaf għax kien istint. Il-poeżija ħarġet għax kellha toħroġ. U n-narrattiva li bniedem ipoġġi fuq dik il-biċċa arti, fuq dak l-artwork, fuq dak il-biċċa mużikali, hija maħluqa bid-djalogu. Id-djalogu ta' l-artwork innifsu xetitiku, imma inti l-interpretazzjoni tiegħek hija mibnija fuq il-bagalja tiegħek personali. Jiġifieri din, u din hija waħda mill-ikbar biżgħat naħseb għall-artisti, sakemm artist ikollu l-kwadru, l-artwork tiegħu ġo l-istudio tiegħu, qiegħda protetta. Jiġifieri għandha letteralment, is-sens tagħha huwa f'idej totalment f'idejn l-artist. The artwork prescribes to his understanding. Però, ladarba l-artwork ħarġet lil hinn mill-bieb tal-istudju, dik saret indipendenti. Tista' tpoġġi artist statement u l-artist jgħid, 'Isma' meta ħloqtha di, kelli din l-idea, xtaqt nesprimi din il-ħaġa. Però dik saret awtonoma u ma tista' qatt tikkontrolla l-interpretazzjoni tal-viewer. Tista' tgħidlu x'trid, ma jekk jiena qed inħossni rrabjat nara dil-biċċa, kif tista' tgħidli li dil-biċċa kienet paċifika? Jiena nemmen li ħafna minn dan x'naħseb jiena, l-ħsara li ssir f'Malta fejn tidħol l-arti hija proprju bħalma semmejt inti dak li meta nesponu lil uliedna għal arti Irridu bilfors ngħallmuhom aħna dik l-arti xi tfisser. Il-poeżija dik uża dik il-kelma x'fisser hekk, jekk morna naraw play, jekk qed nistudjaw Shakespeare, Shakespeare fisser hekk. U minflok inħallu lil żgħażagħ u lit-tfal jaraw huma x'qegħdin iħossu, Hemmhekk qed anke fl-arti qed nimponu fuqhom kif jaħsbu mhm. dwar dak l-inkwatri u dik il-poeżija. Jiena biex inżidna anke mal-qalderin u anke semmita qabel Raffaella, jiena li personali sakemm l-artist ta' tużam dik il-biċċa xogħol ġal-istudju għalli għadha mhux arti. Xena li arti, hija arti meta hemm xi ħadd li qed jirċievi. Teoriji varjati li dibattu. Dik hija l-opinjoni tiegħek. Xtaqt immur ukoll, it-tnejn taħdu ma' tfal. Iva. Issa u semmejna hawnhekk anke fl-istatement li semma Matthew kemm li tkun liberu tesprimi l-arti tiegħek. It-tfal, ħafna drabi nibdew mela l-ewwel li tittallimhom it-tfal Tal-inqas ma jpenġux mal-ħajt, jpenġu fuq karta. Umbat kif għaddew fl-idejja. Ma jena, umbat aktar ma jaddi zmin. Ma xoħob iż-żeba u l-kuri ta' żeba. Aktar ma jaddi zmin ti prova li tpenġi ġal-linja. Umbat ċertu kuluri li essa ma suppost blu ma tużax. Tiġri, xaħġa li tiġri. Kemmi tajjeb jew mux tajjeb. Jien ma taġ naqbel maħħa. Kemm Raffaella, għassa jena jena assoċjat ħafna ma l-akkadem jew ma tradizzjoni ma fejjet l żar totalment ma l-linja ta' Raffaella, naħdem ġifiri l-espressjoni. Għaxin kella tiġi xaħġa frustranti. U di xaħġa li li ltqajt magħha, ġifieri jien għandi għandi tifel, imma wkoll meta naħdem ma' tfal, il-mument li inti għattitihom kaxxa. U anka minn età żgħira, ġifieri minn tliet snin, fejn daw tliet snin għandhom, sentejn, ilhom Sentejn f'wiċċ id-dinja, tliet snin f'wiċċ id-dinja, qed jiskopru l-affarijiet, qed jiskopru l-materjal, il-kuluri, il-forom. Jekk ħa ntuhom mill-ewwel kaxxa u trid tgħidilhom trid tpinġiha ħamra u trid ma tistax toħroġ mil-linja, jew is-sema blu, ħa tifrustrom mill-ewwel. Ġifieri jew inkella qed tagħtihom minn imqas forsi naqra ta' età ikbar u tgħidulhom trid taqta' ma' din il-linja. Jekk ma jkollhomx il-kapaċità ta' li jaqtgħu daqshekk b'dettall, ħa tifrustrom u Ħadd ġagħalhom iħossuhom li jew mhumiex tajbin jew di hija xi ħaġa boring. Jiġifieri għalija l-arti, speċjalment ta' dik l-età, il-libertà hija kollox, il-libertà mhux ġast tal-espressjoni imma l-libertà li tiskopri l-materjal, li tiskopri l-madwar tiegħek. Eżatt. Meta nittrenjaw l-għalliema tagħna biex isiru għalliema tal-arti, Ovvjament il-pedagoġija għandha hija xjenza. U meta ngħallmu s-suġġett, ngħallmuh mhux biss għax naħsbu hekk imma x'tgħid ir-riċerka u nibnu kollox b'mod organizzat li jagħmel sens. Issa meta tistudja s-sikoloġija tat-tfal, tiltaqa' ma' ħafna riċerka li tgħidlek illi t-tfal hemm stadji differenti illi jkunu qegħdin jiżviluppaw fihom. U huwa b'mod naturali kif il-moħħ jgħaddi minn ċertu fażijiet u jibda jifhem affarijiet eh, jiddependi mill-età. Per eżempju, ċertu prinċipji matematiċi ma jista' qatt jifhimhom tifel ta' tliet snin. Għaliex? Xil moħħ għadu ma jkunx equipped biex jinterpreta dik it-tip ta' informazzjoni. Ikun għadu jrid jikber sabiex joħloq dik il-venju fej dak it-tip ta' raġunar isir. tant ieħor fl-arti, ċertu żviluppi u kif ħaqbad ngħid, mod ta' kif tħares lej id-dinja ta' madwarek, sewwa, jiġi biż-żmien. Ġifieri, hemm mod, pereżempju, hemm studji fej jisiru riċerka ma' tfal, fej it-tfal dejjem ipenġu kif ipenġu bniedem. Ras kbira, Sewwa, b'żewġ l-istirqaq li jfissru s-saqajn u l-facial features. Għal liema raġuni? Għax għal dik l-età partikolari, il-bniedem kollu kemm hu huwa rappreżentat mir-ras. Eh? Sewwa, jiġifieri l-aktar affarijiet essenzjali tal-bniedem jiġu mill-espressjoni tal-wiċċ, mill-komunikazzjoni. Allura meta t-tifel ipenġi bniedem b'dak il-mod, Mhuwiex ħażin, huwa sempliċiment il-mod kif hu jinterpreta r-realtà ta' madwaru. Issa, jekk int tibda twaddabblu fin-nofs notions bħal torso, proporzjon, mhuwiex equipped iż-żgħir, għadu qed jifhimha d-dinja ta' madwaru dan. Allura għalhekk irridu meta għalhekk hija serja ħafna l-edukazzjoni tal-arti, għaliex inti trid timxi hand in hand, id f'id mal-iżvilupp tiegħu personali tal-istudenti jew studenti biex ngħidulhom hekk, ta' tfal. Mhm. Sewa ġifna ma tistax twadda u timponi fuqhom ma jagħmel sens li ma tifel ta' tliet snin tgħidlu il-Peter Ross infassalek, dak bil-fors sidruhom, eh, lek imma l-Peter Ross mhux itir. Mhux dak li jusa bi, allura le parġwiena biżejjed qed jinkapsula u dak kollu li jirrappreżenta il-Peter Ross. Allura essenzjali li nagħtu każa l-affarijiet l-espressjoni Sewa, aktar milli rappreżentazzjoni eh, realistika u figurattiva, għax ma tagħmilx sens f'ċertu punt. Li jisu jisu f'dal każ l-arti eh, il-persuna qed jirrappreżenta dak li l-persuna tara. Ġekk kif qiegħed tħares lejn id-dinja. U għamot kif tirrappreżenta skema u tirrappreżenta dak li qed tifhem madwarek. U lek interessanti mbagħad anke fit-terapija li meta inti qed qabbat tifel ipinġi l-familja tiegħu Ikun interessanti meta tara jekk il-missier ipinġihx ikbar mill-omm, kemm ikun il-bogħod minnu, jekk l-omm pinġihiex sewda u mbagħad il-missier ħafna kuluri. Għax hemmhekk hu qed ipinġi u qed jurik dak li hu qed jesperjenza. U ġieli anke minn permezz tal-arti dak l-etajiet, anke kien hemm sitwazzjonijiet fejn nindunaw meta persuna tkun għaddejja minn abbuż. Għax inti anke hekk eżempju ipinġi partijiet tal-ġisem li kieku tifel ieħor mhux ħa jara. Hemmhekk qed qed nassoċja ma li qed tgħid inti u kemm kultant mill-arti anke nindunaw l-esperjenzi li għaddej minnhom tifel jew tifla jekk hux għaddej minn mumenti sbieħ jew inkella mumenti koroħ l-iskola jew inkella mal-familja man-nanniet eċetera. Eżatti. Mhm. Sekk aħna jekk ħanalmuh li bil-fors il-papa u l-mamri jkunu ndaqs minħabba l-proportion u s-sema bil-fors blu, għara mek ħankun għedin. Anka ma natux validazzjoni għall-emozzjonijiet u l-esperjenza tal-istess tfal. Eżgur, e, hemm post għal-jom ta' dawn l-affarijiet, ġifiri mhux qegħdin ngħidu li dejjem ma trid mhm. tpenġi kontra dak jekk inti ma ta' tikber il-qudiem tgħid jiena interessat fl-arti rappreżentattiva. u interessat li nitgħallem it-techniques biex, fuq canvas, nagħmel riproduzzjoni fidila tar-realtà ta' madwari. Tista' tagħmilha, hemm lok għaliha, però ma tistax timponi viżjoni waħda u trid tapprezza wkoll, naħseb speċjalment fejn jidħlu t-tfal li huma sensittivi ħafna, huma vulnerabbli, il-mod ta' kif wieħed, japproċċja l-arti. Ġifieri malli tibda tpoġġi kif qalet sewwa mhm. Raffaella ċertu bibien qed tifgaw qed tifgħha din il-persuna. Fis-sess jien nifhem ukoll li qalet Raffaella mhux li qalet iktar lek li bdiet titkellem fuqu li kultant it-tfal meta qed jaqtaw bl-imqas meta tibinġu ġol-lajn L-għan kultant mhijiex hija l-arti jew inkella espressjoni mija wkoll fine motor skills. Jiġifieri kultant qegħdin ngħallmu t-tfal jaqtgħu mal-lajn mhux biex aħna nimponulhom l-parti artistika tagħhom imma li ngħallmuhom jużaw il-muskoli tal-idej biex ikunu jistgħu jikkontrollaw u jimmanipulaw l-imqass b'mod li għada pitada jistgħu taf kif iħaddmu jdejhom aħjar. Ekku, il-xismu, ma anka per eżempju, jien ma tifel għanna ħafna karti kullimkien u għaddej minn fazi ta' collage bħalissa. U xi ħaġa li nħobb nagħmel jiena hi li nħallih kemm jista' jkun liberu, ġifieri jekk pereżempju qed jinteressah li jaqta' l-affarijiet, ovvjament under supervision biex ma jmurx iweġġa', imma ma jieħu l-karti, mhux nagħtih, jieħu l-karti u joqgħod iqasqas. U bil-mod il-mod, m'hemmx għalfejn issegwi linja, just iqasqas, freely iqasqas. Imma qed kuljum qed jipprattika. U dik hi li mbagħad eventually qed tgħin il-fine motor skills, mhux il-linja, imma li dejjem qed tagħmel xi qed tuża idejk, li qed tuża idejk b'mod differenti. U naħseb dik xi ħaġa li sfortunatament illum ma tantx qegħdin qegħdin nagħtuhom ċans lit-tfal għax intuhom it-tablet, intuhom il-mobile, jew inħalluhom jħallu jaraw it-television. Mhux qed ngħid li jien qed nagħmel xi ħaġa tajba jew aħjar jew dana, imma lit-tfal Għandna bżonn intuhom iktar affarijiet li jistgħu jimmanupulaw. Imma jekk fuq it-tablet qiegħed ipinġi, jekk fuq it-tablet qiegħed joħloq affarijiet. Le, mhux l-istess. Għalfejn mhux l-istess? Għax il-karta li tħoss, it-texture li tgħaffex b'idejk, eżatt, li flimkien qegħdin ngħidu. L-istruttura flimkien qed ngħiduha. Illa ma tistax tibqa' dejjem nadif. Kif taqbad ngħidlek? Inti tiekol il-platt u tiekol il-menju l-istess. Le. Mela inti bit-tablet qed tiekol menu. Mhux l-istess ħaġa. Bħall-istorja ta' ma Mhux il-biex metafora dik. U semma eh? ikel għax jaf jaħu fl-ikel. Kif ħadima? Le ma mhijiex l-istess. U barra minn hekk, kif qed tgħid sewwa Raffaella, il-fatt li qed iqasqas b'mod repetittiv, it-tifel qed jiddeċiedi jieħu d-deċiżjonijiet hu. Sax kien għandu jasal bit qasqisa. X'se jqasqas? Meta jibda jgħaqqad il-collage, qed jibda jħaddem ċertu valuri estetiċi, prinċipji li qegħdin ġo moħħna. Gestalt theory għal mod tal-kelma, all right? Aħna għandna dak li ngħidu l-prinċipji u l-elementi tal-arti u d-disinn. Jibda jħaddimhom b'mod istintiv u jibda jibni sens estetiku. Jibda jagħżel. Eżatt, il-vokabularju jibda jagħżel il-kompożizzjoni għas-sama. Forsi mhix il-kompożizzjoni li nagħżel jien, imma t-tifel li qed jibniha. U llum il-ġurnata, konsegwenza t'hekk naraw fl-arkitettura. Jekk tħares madwarna, l-arkitettura hija r-rifless sħiħ ta' nuqqas viżiv letterarju. Dik hi. L-estetika tal-arkitettura tal-lum ngħidilha l-arkitettura tal-cruise liner. Hija arkitettura dettata minn sistema modulari, kollox irid ikun modular dak li jaqdi l-ewwel il-funzjoni tiegħu. Eżatt, function, imma dik in-naqas sforz biex nagħmlu qabel jekk tħares l-arkitettura ta' ftit għexieren ta' snin ilu, kienu kien hemm gost, kienu kien hemm gula madwar bieb, sewwa hija aktar expensive biex toħloqha imma l-valur li tagħti lill-individwu li jgħaddi minn quddiem dik il-binja hija valur estetiku ta' Pjaċir, għax isserraħlek għajnejk. Għalfejn nibqgħu niskantaw meta naraw arkitettura Rumana? Għax mibnija fuq ċertu prinċipji li jserrħu l-għajn. Sewwa, saru ħafna studji, dak li ngħidulu l-golden mean u li huwa proporzjon li ssibu fin-natura. Llum tant kemm serna dissonanti min-natura, tant kemm tbegħedna min-natura li prinċipji ta' armonija li huma naturali li huma parti integrali mill-bniedem Għax aħna l-ikbar diżgrazzja tal-bniedem hija li huwa supperv, jemmen li huwa lil hinn min-natura, mentri huwa imfassal ġo natura, ftit eluf ta' snin ilu ħriġna minn qalb is-siġar ta' mhux xi. Ġifieri qas moħħna m'għadu nbidel kemm nasbu li nbidel. Mela meta qed nitbiedu tant il-bogħod, meta nitbiedu mill-armonija mis-sens ta' proporzjon ta' kulur li aħna naturalment imfasslin li nkunu ġo fih, u nibnu dinja ta' madwarna li artifiċjali mibnija fuq prinċipi li mhumiex Stressjaw. Għana, dawarna li nanfusna. Qed nitkellem fuq l-arkitettura, mm. b'arkitettura qed qabbadna dwejja. Sawa, għaliex, għax ma tajniex ċans li nanfusna, nanalizzaw, iż dak li ju sabiħ. Il-kompożizzjoni ta' binja ġiet iddettata mill-flus, mhux mill-valur estetiku. Inti ma tagħmilx siġra parapet sempliċement għax is-siġra sabiħa. Apparti minn hekk, imma qed tagħti qed tagħti dimensjoni aktar għolja. Issa qegħdin tgħidli kif sparajt fl-arkitettura, għax l-arkitettura hija hija parti, hija parti mill-branċ tal-arti fil-wisa' tagħha, hija l-organizzazzjoni tal-ispazju li tgħix fih. Dak li ngħidulu kompożizzjoni, dak li huwa bilanċ, dak li huwa ritmu, dak li huwa pattern, huma kollha elementi li jinsabu fid-dinja tal-arti, fid-dinja tad-diżinn. L-istess elementi li nuża jien biex noħloq kwadru, kompożizzjoni li tħares lejha u tħossha armonjuża u tgawdi u tieħu pjaċir tħares lejha, Tgħidilha kemm qed iserraħni dak il-kwadru, kulma fih naqgħa blu naqgħa aħdar imma titpaxxa tħares lejh. Huwa l-istess prinċipju li perit irid juża biex jibni binja armonjuża li tkun kapaċi tgħix magħha ta' kuljum. Però, id-dissonanza li ħloqna madwarna, tlifnieh dak is-sens ta' visual literacy, allura nħolqu arkitettura li hija dissonanti ma' dak li huwa l-bniedem. Għalhekk l-arti. Għalhekk l-arti. Fis-sens wies akbir tagħha, għalhekk naħseb l-ewwel definizzjoni kienet importanti li għedna mhm. nitkellmu fis-sens wiesa, għax jekk immorru fis-sens nix u nitkellmu White Cube Galleries u x'qiegħed jiġi ġo għal Prado, x'qiegħed jiġi f'muża, u hekk, dak qegħdin nużaw sens dejja ta' dik li mhm. arti li mhux neċessarjament qed tolqot lil kulħadd. Mhm. U għalhekk tajjeb li ma jilabux ħafna bit-tablet u jpenġu fuq it-tablet. Le, ovvja, ovvja. Qed titlef ħafna dimensjonijiet. U qed taffettwa iktar il qoddim fis-sens kif qed jgħid eh, Darren mhux apparti. Naħseb anke l-element ta' riskju. Il-tablet qed titgħallem li jekk ħadd żball Mela irranġajtu, stajt irranġaħ ukoll m'hemmx ħsieb minn qabel Għandu. ta' xi trid ta' xi Dik hi trid wkoll, eħe. il- il-finali. Yes. Hekk int qed timmaġina biċċa xogħol li qed qed litteralment qed- dejjem qed ngħidu qed tpenġi ma Na- tistax ma taħsibx minn qabel sew xi x'ħa tagħmel ma tagħmilx. Hemm ħafna affarijiet għax kif qed isemmi Darren il-fatt li s-sens ta' estetika, l-vokabularju tagħna, kif qed issemmi inti s-sens ta' riskju. Aħna għandna meta bit-tfal qisek dejjem tibża' li ħa jiċċappsu, tibża' li ħa jweġġgħu, tibża' li ħa jaqgħu. Hemm ċertu biża'. Issa tfal hemm l-esplorazzjoni, hemm il-risk taking. U dik hija xi ħaġa importanti għalija bħala omm inħoss li hija xi ħaġa importanti minħabba li li jitgħallmu ċertu boundaries, li jitgħallmu ċertu karta, jekk ħan itfala ħafna ħan itfala ħafna kulur, se jiġri billi titqatta ma fija xejn. Mhm. Ġifiri, hemm ċertu talim mir-riskju li bit-tablet minn tista' tieħu xejn lura. Issa li xi ħaġa li li naħseb li hija ħanerġa' mmur lura fuq għal xiex immorru naraw l-affarijiet ġo mużew. Mhm. Li li l-fatt li qed immorru u qed naraw varjetà ta' arti. Qed tkabbar il-vokabularju tagħna estetiku. Issa jekk tifel jew tifla l-unika ħaġa li qegħdin jaraw hija t-tablet u mhux qed u mit-tablet ġol-karozza, l-iskola jew imorru xi activity oħra li huma tajbin, ovvja li tajbin. Imma dik hija d-dinja tagħhom. it is m'hemmx m'hemmx m'hemmx dik l-iskoperta. U meta inti qed tmur forsi hemm hemm forsi iktar opportunità ta' skoperta jekk tmur ġo xi mużew jew inkella tmur f'attività li hija aktar ibbażata attività artistika. It-tfal qed twessalhom naqra l-orizzont. Issa jekk maħniex qed maħniex qed inwassawlhom dak l-orizzont, il-kreattività eventwalment ħadd ma jita. Ġifieri jekk Ġifieri l-fatt li daħlu huma ġol ispazju, esploraw huma l-inkwatri, hemmhekk huma qegħdin ngħinuhom anke jimmaġinaw iktar u ġo moħħhom jikkreaw ideat ukoll u anke jħossu emozzjonijiet li kieku qed isegwu Loba fuq tablet mhux qed jieħduha. Mhux hekk qed tajjeb? Kompletament differenti u għandek għandek anke pereżempju il-fatt li li tmur tara exhibition. Jien kemm jista' jkun immorru anke bit-tifel hija xi ħaġa ta' ġimagħtejn kien qed jarma exhibition miegħi. Jiġifieri it is a bit of a running joke magħna, imma dik hija l-ħajja tagħna. U il-fatt li jara u jitkellem, ġifir mhix kwistjoni ta' qed nara biċċa xogħol, imma li tirrispondi għalija li pereżempju l-aħħar darba morna naraw exhibition spazju kreattiv Hemm u kien hemm xogħol ta' ta' Sephora Schembri li affaxxinatu għax kienet qed tuża s-suf tan-nagħaġ, kienet tuża kuluri naturali u beda jsaqsi fuqhom. U anka jmiss, ġivir li tmiss, mhm. ovvjament jiddependi mill-artist u mill-art u kollox, imma il-fat li jem dak il-kuntat u għat jirrispondi u għat titkellem fuq l-arti u għat tuża moħħok, it is Għalija it's a very complete response tal-bniedem, ġifiri għandek qed tuża għajnejk, qed tara, taħseb, tmiss, timmaġina. Ġifiri għalija dik hija l-arti, it's a complete expression and response. Darren, semme tkellimt ħafna fuq arti li tkun għall-lajn tkun komda l-lajn li tuħ pjaċir tħares li għall-lajn. Però teżisti arti li twaġġa, li tbikki, li tirrabjak. Dik hija dimensjoni waħda. Eh, l-arti hija politika ħafna. Mhm. Ġifieri dik xi ħaġa essenzjali. Eh, l-arti tista' tkun estetika u xi ħaġa tgawdi u tħares liha, tista' tkun Ir-raġuni għaliex hi teżisti fiha nnifisha, art for art's sake, però l-art hija politika u hija għodda li tista' taqta' ħafna fil-fond. Ġifieri llum il-ġurnata l-arti hija għodda sabiex wieħed iwassal kritika tad-dinja ta' madwaru, jitkellem fuq l-ambjent, jitkellem dwar sistemi ta' poter, jitkellem dwar l-individwu, jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata u l-futur, jiġifieri il-lingwaġġ li juża l-artist mhux biss hemm għax ipaxxi iżda qiegħed hemm biex jiskomoda wkoll. Jiġifieri din id-dimensjoni għaliex l-arti hija importanti wkoll li nikkunsidrawha. L-arti tista' tkun skumdità għall-individwu u għandha tkun f'ċertu każijiet skumdità għaliex Fid-dinja tal-arti, il-bniedem huwa ħieles, għalhekk għandna dik l-espressjoni artistika, liċenzja poetika, l-artist huwa ħieles eżatt u anke l-individwu huwa ħieles li jitkellem b'tali mod li forsi f'tejatri oħrajn, f'xenarji oħrajn tal-ħajja, isib boundaries, isib il-bibien. Allura iva, il-politika fl-arti hija integrali. Ħafna artisti, Ai Weiwei biex insemmi wieħed mill-aktar kontemporanji li jidħol fit-trabil, ehm, jitkellem dwar sistemi ta' poter oppressivi ehm, bċertu sinjali, bċertu movimenti, per eżempju, jien naf eh, għandu artworks eh, darba minnhom tkellem per eżempju fuq il- il-labour force, fuq l-iskjavitu tal-ħaddiema. U għamel miljuni ta' miljuni ta' sunflower seeds, kollha maħdumin bl-individwi. Individwi penġew miljuni ta' sunflower seeds u tara dan il-baħar sħiħ ta' sunflower seeds. X'ħin tarahom anki s-sens ta' dimensjoni, konna qegħdin nitkellmu, xi ħaġa importanti li tesperjenza l-arti fil-ħajja hija s-sens ta' dimensjoni. Meta tara ċertu vastità, il-bniedem jieħreq ġo fija l-arti. Ġifieri għadni kemm ġej minn wirja ta' Anselm Kiefer, mm. Fallen Angels. Meta tara daw is-sunflowers kbar seba' metri u d-diemek inti tħossok minuskulu, hemm dal-kunċett ta' is-sublimi bħal meta tara tempesta ġejja fuqek u inti tħossok żgħir. U tiġi Tkellimt fuq is-supervja. Dik is-sens wiesa' tad-dimensjoni jpoġġi l-bniedem f'postu. Jiġi um li jerġa' minn ġdid. Jara li hemm vastità ħafna ikbar mis-supervja li għandna aħna ġo fina bħala supervja mhux neċessarjament għax biksuħat, illa għaliex nintilfu fina nfusna. Nkunu annimali egoistiċi aħna ħafna drabi, għandna u naħsbu li kollox iddur madwarna. Issa, minflok tempesta jkollok kwadru li tegħreq fih. Barnett Newman, b'ħajt aħmar. Tidħol tgħid, fil-bidu the untrained being jgħidlek, ma da billu da kulħadd jagħmlu dal-Baħar l-Aħmar. Oqgħod ftit minuti ġo dak il-Baħar l-Aħmar u tħossok tegħreq fih. Mbagħad tara x'tibda tħoss. Ġibek aware tiegħek innifsek int minn int għall-mod tal-kelma, esperjenzi ta' biża', whatever. Issa tkellimt fuq Baħar Aħmar. Ċertu artworks huma politiċi, jġegħluk tirrifletti fuq affarijiet li fis-soċjetà ta' kuljum jafu jkunu tabù, imma bis-saħħa tal-kwadru artistiku tal-installazzjoni qed jiġu diskussi affarijiet li altrimenti jaf ma jkollhomx vuċi jew dik il-vuċi tkun maħnuqa b'mod ta' ċensura u x'naf jiena ġifieri. Jekk kultant dak li forsi il-poplu ma jistax jgħid minħabba oppressjoni qed isib mod True, l-arti li jista' jgħidha u anke qajjem kuxjenza li isma' mhux int biss se tħossok hekk, anke dal-artist, allura bl-iskuża tal-arti jew permezz tal-arti nistgħu nitkellmu fuq dik l-emozzjoni qed naqsmu kollha kemm aħna dik l-esperjenza. U anke ġieli jien minni personali ġieli jkun hemm għaddejja sitwazzjoni partikolari anke fil-pajjiż Ġieli tara kumment wara kumment u tgħajja ċertu kummenti, u mbagħad tkun qed ittalla' fil-feed ta' Facebook tara xi ħadd għamel xi arti li qed jgħid l-istess ħaġa ma u hemmhekk tieqaf u tirrifletti fuqha. Ġifieri awtomatikament xi ħaġa hekk iktar Iktar b'saħħitha. iktar b'saħħitha. Naħseb l-importanza li l-aktar ħaġa importanti hija li wara r-riflessjoni tiġi l-azzjoni. Yes. Ħafna kien hemm artisti, ġifieri ħafna drabi naħsbu l-arti hija xi ħaġa tas-salut. Kien hemm artisti li qalgħu inkwiet within inverted commas kbir, eh? Għax kien hemm reperkussjonijiet kbar li eh, nħassu globalment għal mod tal-kelma. Eh, Occupy, il-moviment Occupy, beda minn grupp ta' artisti ġo New York li riedu jiġġieldu kontra is-sistema inġusta tal-finanzjament u distribuzzjoni tal-ekonomija. Artisti bdew jikkampjaw, ġol Financial District u ħadet ħuġġieġa madwar id-dinja kollha. Bat kellek occupies differenti. Ġifieri l-artist jista' jkun l-ikbar revoluzzjonarju ehm, eh, jimbotta aġenda li hija skomda. Għalhekk għandna riċerka oħra li titkellem fuq issa l-aspett soċjoloġiku tal-arti li jgħidlek l-involviment ta' attivitajiet artistiċi jista' jtejjeb il-koesjoni soċjali. u jnaqqas l-esklużjoni soċjali. Mhm. U hawnhekk forsi anke inti tispjega anke x'tagħmlu intom fej hawnhekk qed jgħid li l-programmi komunitarji tal-arti spiss ikunu assoċjati ma' żieda fil-parteċipazzjoni soċjali u anke titjib fil-benesseri tal-komunità, ġifieri Belfi u l-Beneta hawnhekk. Qegħdin jgħidu kif l-arti tista' anka taqqat in-nies flimkien. Mhm. Eh, le, dija xi ħaġa li ovvjament hija għal qalbi ħafna u l-Fondazzjoni Gabriel Karwana hija xi ħaġa li nħossuna li hekk isna kif ħanqbad ngħid, isa xi ħaġa li b'mod vera naturali u organiku sirna naħdmu fija, ġifiri bħala organizzazzjoni inna li bdejna mill-2016 u wieħed mill-ewwel proġetti li konna għamilna fil-fatt kien kien jismu Kreaturi. U kien wieħed mill vera mill wieħed mill-ewwel proġetti li għamilna kien mat-tfal u kien b'xi mod biex nintroduċu l-arti moderna speċifikament l-arti moderna lit-tfal u ridna nintroduċu artisti moderni Maltin. U qisu minn hemmhekk bdiet din l-esperjenza li naħdmu mal-komunitajiet jekk hux tfal, jekk hux nies li huma aktar avvanzati fl-età, U u vera rajna li naqbel 100% li tagħmel differenza. U tagħmel differenza mhux għax qed din noħol u immorru lura għal xi ħaġa li hija fine art, imma li qegħdin noħolqu flimkien ir-relazzjoni ta' bejnietna. U waħda mill-affarijiet li niffukaw fuqha hija dawn il-proġetti fil-komunità. Bħalissa għaddejjin fuq proġett jismu Layers of Being qiegħda taħdem fuqu Martina Camilleri li hija Community Engagement Officer magħna imma wkoll she is a sound artist and she works in social practice art. U dan il-proġett partikolari u relatat mal-individwu, mas-soċjetà, imma kif inħossuna, kif qed inħossuna aktar waħedna, lonely. U qed naraw kif nistgħu tramite l-arti ngħinu lill-individwi forsi biex iħossuhom inqas waħedhom. U Nużaw l-arti biex nibdew konverżazzjonijiet. Issa ċertu drabi nħossuna forsi meta naħdmu ma' nies li mhumiex daqshekk familjari mal-proċess ta' social practice art, forsi jħossuhom naqra imma x'se nagħmlu, x'se jiġri, x'se ħa nagħmlu biċċa xogħol kif what's the end goal. U meta once li nkunu tħanna fil-proċess, jindunaw kemm il-ħin fl-imkien huwa dak l-iktar ħaġa l-iktar xi ħaġa importanti. Ħafna mindfulness ukoll, meta e, inti qed tieqaf biex tagħmel l-arti, tieqaf tisma' jekk innifsek u jekk qed tagħmilha f'komunità qed tisma' wkoll u tiġi iktar intaċ ma' l-enerġija qed tinħoloq mhm. bejn kulħadd ukoll. Eżatt, u qed tisma' lil ħaddieħor, tisma' li forsi m'intix waħdek milli għaddej. Jew forsi per eżempju darma minnhom kelli kelli workshops ma' ommijiet u etajiet differenti u Kelli ommijiet li għadhom kemm kienu kemm saru ommijiet, jiġifieri, u bdejna nitkellmu biċċa tafal, dejjem bit-tafal, naħdem ħafna bit-tafal jien, u bdejna nitkellmu bejnietna u ċertu affarijiet, ċertu challenges, ċertu needs li bdew joħorġu li ma tħossokx waħdek. Jiġifieri ma tħossokx waħdek li tgħid l-Allu jiena għandi dil-problema jew jiena bħala omm qed inħossni vera guilty li forsi mhux qed ngħaddi daqshekk ħin mat-tfal jew qed inħossni guilty għax irrid immur naħdem jew inkella għax irrid nixtieq niqpa' mat-tfal. U dik is-soċjetà forsi ġġalna nħossuna naqra iktar guilty milli hemm bżonn jew hemm ċertu expectations ta' affarijiet li rridu nagħmlu bħala bħala ġenituri. Il-fatt li meta inti qed tħammeġ idejk, meta inti qed tuża idejk, qed tiġi iktar intaċ mal-emozzjoni tiegħek. Eżatt. Dejjem jista' toħroġ dan il-kunċett U pereżempju xi ħaġa għalija sabiħa tat-tafal, It is that immediateness, that responsiveness tal-materjal. Ġifieri jiena ġeneralment meta naħdem bit-tafal jew nkunu sejrin mixja u naqbdu biċċa tafal u nqogħdu waħlhom mal-ħitan jew hekk, jew inkella fi grupp bilqiegħda u ġast inqassmu biċċa tafal bejn xulxin. U it becomes Qisha secondary il-fatt li qed tifforma xi ħaġa, it is a means of, of kind of relaxing um, imma wkoll you let your guard down. Eżatt, eżatt, ġin taċċik tema l-emozzjoni tiegħek. Darren, x'inhi soċjetà minn arti? L-għawa. Ma nafx jekk teżisti xi forma ta' soċjetà mingħajr espressjoni artistika, ġifieri jekk nibdew nħarsu lura lejn l-ewwel forom ta' ċivilizzazzjonijiet jew l-ewwel fdalijiet tal-bniedem, kważi kważi dejjem insibu xi forma ta' espressjoni artistika. fl-aħħar mill-aħħar bdejna npenġu qabel ma bdejna nikdbu. Ġifieri f'sens storiku ħan semmi l-aktar każ ovvi huma l-erjen bħal huma Lasko, bħal huma Altamira fejn insibu l-ewwel eh, tpenġijiet fl-erjen ta' annimali preistoriċi. Sewwa ma nafux x'inhuma, jiġifieri aħna llum il-ġurnata nispekulaw x'setgħu kienu għax m'għandna l-ebda forma ta' kitba jew lingwaġġ li nistgħu ngħidu b'ċertezza li dawn kienu jfissru hekk hekk u hekk. Però li huwa evidenti huwa li sa fost l-ewwel manifestazzjonijiet tal-bniedem huma manifestazzjonijiet ta' arti, jew dak li nikkategorizzawhom taħt arti, issa kellhomx funzjoni reliġjuża, jekk kellhomx funzjoni ta' tagħlim, setgħu kienu purament mumenti fejn bniedem ħass il-bżonn li għandu jpenġi dawn il-bajżens. Dak ma nistgħux inkunu nafu. Però s-soċjetà hija sa mill-bidu tista' kważi kważi tibda tgħid li timmanifesta ruħha b'dan il-mod. Konna ġifieri dawn l-espressjonijiet artistiċi huma qabel l-agrikoltura. Ara kemm huma intrinsiċi ġol-bniedem. U naturali, għarhom it-tfal, tihom mark making tool u jibdew joħolqu l-forum. Ġifieri, tant kemm hija naturali. Mhm. Hija naturali skemm huwa naturali li għalhekk fil-bidu qed naturali skemm nieħdu n-nifs, għalhekk hija inevitabbli, għaliex ma li tina l-ewwel għodda biex nistgħu noħolqu l-marki, Ħa noħolqu l-marki. U noħolqu l-marki qabel il-lingwa, ġifieri, issa araw daqsxejn, ġol-moħħ għandna areas speċifiċi li jitrattaw il-formazzjoni tal-lingwa. Ġifieri, prior to that, we start to mark to do mark making. Soċjetà mingħajr arti hija soċjetà li naħseb ħafna drabi ma tkunx kompleta. soċjetà li hija għax anki anki fl-aktar forum reġimentali, aktar tal-bniedem, soċjetajiet komunisti, f'soċjetajiet faxxisti, jużaw l-arti. Hija inevitabbli. Ehm, anki jekk arti dekorattiva ta' imma hemmhekk qiegħda. Eh, Wasalna kważi lejn it-tmiem ta' dan il-podcast, però qabel nagħlqu nixtieq li kumment mingħand kull wieħed konklussiv dwar dak li ddiskutejna llum. Tibda inti Rafael, għax jien għaddek hemm spiċċajt issa. All right, naħseb xi ħaġa li Dejjem tberren f'moħħi u speċi per eżempju domanda ta' x'nistgħu namlu biex inħeġġu tfal ehm, fl-arti jew kif nistgħu nalmuhom l-arti. Naħseb u mandom xjalmuna, jekk intu għom iċ-ċans li nosservaw x'ikunu għadin jagħmlu x'interessom u ma nibżawx li ħajċapsu jew ħajħamġu jew hekk. Naħseb għandna ħafna ħafna ħafna x'nitalmu minnhom. Ġifieri kif għal Darren il-fatt li l-arti hija inevitabbli, hija xi ħaġa intrinsika, għandna bżonn nifqu ftit u nosservaw. Issa jekk hux qed nosservawhom ipinġu jew jaqtgħu jew iwaħħlu xi ħaġa, nosservawhom u Nosservaw mhux x'inhuma jagħmlu, imma għalxiex qed jagħmlu hekk, kif iħossuhom, u meta jlestu mix-xogħol artistiku tagħhom, ir-reazzjoni tagħhom. They feel very proud u jiġu juruk u dan, ġifieri hemm ħafna x'nitgħallmu. Iva. Jena forsi r-remarka li nixtieq nagħlaq bija hija din li l-bniedem maħluq biex joħloq. Sawa? Il-bniedem anki fl-aktar funzjoni bażika tiegħu ħaj jipproduċi ħajja oħra. Ġifieri għandna sens ta' kreazzjoni li huwa ingranat ġo fina. L-art hija mod ta' kif wieħed jista' jagħmel hekk. Bniedem jista' jkun inġenjuż, jista' jkun enġenjer, joħloq bil-forom xjentifiċi, teknoloġiċi, però facet importanti ħafna huwa li hija l-espressjoni artistika. Jiġifieri importanti li napprezzawha, anki jekk inti ma tħossokx bniedem artistiku, Esplora dik id-dinja, hija parti integrali minn int min int. Kull filgħodu, kif semmiet Raffaella ftit tal-ħin ilu, fil-bidu xi mdejna, anki x'ħin ħa tagħżel x'ħa tilbes, ħa tħares lejn ċertu elementi estetiċi. Ma jfissirx li ħa tilbes u tkun opra tal-art int u miexi, però hu qed tuża parti mill-visual literacy illi hija essenzjali u hija parti integrali minn dik li ngħidulha d-dinja tal-arti. Jiġifieri, fil-ċokon tagħna, Importanti li napprezzaw l-arti, kif rajna hija mod ta' kif tiddjaloga, tesprimi ruħok, tista' twassal messaġġi li huma komplikati ħafna, so fittxuha l-arti. Biex inżid ma' qed jgħid Darren ukoll naħseb jiena l-arti huwa mument ukoll fejn tieqaf tirrifletti u tħoss iktar ġismek u moħħok x'qegħdin jgħidulek. Huwa wkoll mod kif tempatizza ma' ħaddieħor billi tipprova tifhem il-messaġġ li dak li jkun qed jipprova jgħidlek. Tifhem l-istorja wkoll għax l-arti kultant tgħidilna storja fuq dak iż-żmien meta saret dik l-opra tal-arti u anke li tifhem iktar ħsibiet astratti. Allura hemm ħafna ħiliet konjittivi li anke l-arti qiegħda tagħti lit-tfal tagħna jekk inħalluhom imexxuna huma u jkunu huma kreattivi kemm jixtiequ. Darren, Raffaella, grazzi li kontu għedin maħna. Wasanna fit mim tal għaliex fejn diskutajna l-arti u l-importanza tal-arti. Infakru n-nis li segwew dan il-podcast biex jistibħu f'dan il-pagina. U hemmhekk anka ħajkun hemm aktar podcast simili, suġġetti varji. Ma baqa' xejn, ħlif nintaqgħu għalla li xieħor, taħan id-diskutu suġġetti ieħor u nintaqgħu ma' mistiedna differenti wkoll. Grazzi.